Shwmae, sut dach chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw, fan yma, rydym mynd i arloesi neu archwilio sut i gyfan drefnu y ffeili cod tarddiad imiwn yn y iaith rhaglenni Go ar y sgrin fan yma os ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn yn y Saesnig. Tri neu coeden, mae hyn Mae'n hyn yn arddangos yr holl gangynnau o'r cefn drefn ffeiliau a'r pregyllau dan yr pregell cyfredol, sef dysgu go, ac ar y foment mae yna dim ond yr doi ffeil, sef yr dymun hello bead.go ac hefyd mae'r yr fel testun gyda'r enw yn yr Saesnig ar brawf fel dot txt. Felly nawr, os yr ydyn yn agor yr cod taddiad, sef yr ffael dim un hello byd fel hyn, Felly dyma'r y cod taddiad oddi wrth yr fideo olaf, sef y ffwtiant prif yn Saesneg, lle mae'r pob un cymwysiad neu'r hywythredadwy yn cael ei dechreu ac fel dych chi'n gweld ar y llinell deg mae'n yn allbynnu yr brawddeg neu'r ymadrodd Helo Byd ac wedyn mae'n yn ysgrifennu y brawddeg gwahanol, helybid unwaith eto union yn yr ffeil gyda'r enw Saesneg ar gyfer arbrawf ffeil dot txt ac wedyn mae'n yn darllen oddi wrth y ffeil ac mae'n yn allbynnu yr un brawddeg ar y sgrin. Felly, beth rydyn yn gallu gwneud yn nawr yw i tynnu yr swyddogaeth hon allan o'r ffeil hwn, sef y pwynt dechreuad ar gyfer yr holl cymwysiad, sef yr ffythiant Seisnig prif, ac rydyn yn gallu ei gosod i mewn yn yr pecyn allanol arall, sydd yn ei alwyd oddi wrth yr ffeil yma. Wedyn, sut i wneud hyn, sut i greu pecyn neu llyfrgell cod allanol yn yr iaith raglenni Go. Wel, yn gyntaf mae angen i ni i benodi rhyw fath o'r gwreddyn neu'r pregell grefyn ar gyfer yr holl gymwysiad sydd yn dechreu oddi wrth yr ffeil hwn sydd yn cynnwys y ffwythiant Saesnig prif. Felly, mae'r ffeil hwn y pwynt dechreuad ar gyfer yr holl gymwysiad ac mae'r yr pregell hon yr pregell gwreddyn ar gyfer yr holl cymwysiad hefyd. Os ydyn ni'n eisiau i gynnwys y pecynnau allanol i mewn yn yr ffeil fan yma, mae angen i ni i gynnwys nhw fel pecynnau yn yr is

Sef init, fel hwn, ac wedyn os ydyn ni'n pwyso ar y botwm ddyddiad. Felly, nawr mae'n e'n dweud, ddim mae'n gallu darganfod y uh, llwybr ar gyfer y moddolyn ar gyfer yr uh, picell tarddiad, sef blaenslais catref, blaenslais un, blaenslais dysgu go. Felly mae angen i ni i arbenigo yr cyfeiriad o'r lygell grefyn ac wedyn yn isod iddi hi, mae angen i ni i arbenigo yr enw o'r pecyn ac yn yr ymateb oddi wrth y gorchymyn go, mae'n ein rhoi yr enghraifft o'r defnyddiad, sef mae angen i ni i yn gyntaf dechrau gyda'r gorchymyn go ac wedyn gwagle ac wedyn mod ar gyfer yr

Rydym yn gallu, er enghraifft, rhoi y cymeriad o pegell gwreddyn i fod, er enghraifft, rhywbeth fel enghraifft dot com ac wedyn, yn isod iddi hi, rydym yn gallu creu yr is-gangen neu is-pegell gyda'r yr enw o pecyn, sef rhywbeth fel pecyn 1, fel hyn.

sydd yn cynnwys yr ffwythiant yn y Saesnig prif ar gyfer y cymwysiad, ac wedyn y blaenslais, ac wedyn yr hyn yn gallu creu y cyntaf pecyn gyda'r enw pecyn 1, fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhestru y cymwysiad o'r Pe gaill, neu os yr ynyn yn rhedeg y cremyn, yn y Saesnig goeden, fel hyn, na mae gyda ni a fel newydd gyda'r yr enw go dot mod, nawr os yr ynyn yn edrych yno fe, Maen yn cynnwys, yn gyntaf, y llinell gyda'r yr fyddolyn sydd yn cael ei penodwyd i fod gyda'r yr gyfeiriad enghraifft dot com ac wedyn blaenslais ac wedyn pecyn un ac wedyn ar yr trydydd llinell maen yn dweud mae'r yr trotegaeth o'r Rhywedd gôl yn 1.15. Felly mae'r y cyfeiriad, sef yr enghraifft dot com, yn hollol ffug, nid ydw i y perchennog o'r leoliad hwn ar yr rhyncryd, ond rydyn ni ddim yn defnyddio rhyw fath o'r cyfeiriad yn cyfamserol ar gyfer y datblygiad o'r pecynnau allanol. Os y mae gyda ni rhyw fath o gyfeiriad go iawn ar y rhyngrwyd, yr hyn yn gallu defnyddio hynny. Os, er enghraifft, mae gyda ni rhyw fath o'r cadw fa ar y rhyngrwyd, fel yn rhywle fel GitHub neu GitLab, yr hyn yn gallu defnyddio hynny hefyd. Ond ar y foment, mae'r cyfeiriad ffug, sef enghraifft.com, yn ddigonol Felly nawr beth rydyn ni'n gallu gwneud yw i dychwelyd i'r fel o'r blaen, fel hyn, ac nawr rydyn ni'n gallu mewnbynnu y llinell i fewn forio oddi wrth yr enghraifft .com ac wedyn pecyn 1 Nawr hyn, ac wedyn rhyn yn gallu gwneud rhywbeth fel i galw ar yr gwrthrych pecyn 1 rhyw fath o ffwythiant fel er enghraifft gwneud hyn fel hyn ac nawr os yna'n gallu tynnu mas y llinellau allan o'r fel fan yma ac yn ei gosod i mewn yn yr fel newydd ar gyfer yr gyrrig neu yr Pecyn, pecyn un. Dwi'n defnyddio yr ffel obaf fel ffel cyfamserol. Nawr, os ydyn ni'n yn ymadael allan o'r ffel hwn, Ac nawr, os ydyn ni yn creu yr is-bregeth gyda'r enw, yr un gyda'r yr enw o'r pecyn, sef pecyn 1, ac nawr, os ydyn ni yn marchlio yno fe, ac wedyn, ydyn ni'n gallu galw yr fel hwn, pecyn 1.go, Ac wedyn union yna fe, mae angen i ni i benodi yr enw o'r pecyn, sef mae'n ein galw pecyn 1 ac wedyn rydyn yn gallu parhau gyda'r datblygiad o'r cod hwn trwy'r ysgrifennu yr ffwythiant gwneud hyn, fel hyn, sydd yn cynnwys yr un llinellau fel o blaen oedd wedi eu tynnu mas oddi wrth y ffal olaf. fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n um, dychwelyd i'r plegell yn um, uchod, ac nawr, os ydyn ni'n rhedeg y gorchmyn fel o'r blaen, sef hello byd, dot go, Mae gyda ni y neges gwall fan yma. Felly y mae'r y neges hwn yn dweud, ni chaniateir yr mewnforio o'r cylchdroi sydd yn rhyddhau mae'n yn ymgeisio i fewnforio yr holl gymwysiad o'r pregell. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i addasu y cod daliad yn ychydig os ydyn yn dychwelyd yn ôl i'r Dim ond hello byd. Dot go fel hyn. Felly mae angen inni i penodi yr is pecyn i mewn yn y pigell pecyn un fel hyn. Nawr os ydyn yn hip y ffael ac wedyn nawr os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn Na, mae gyda ni yr neges siawn gwallt sy'n dweud mae angen i ni i ddefnio yr pecyn ei OS ac hefyd i o iwtio i mewn yn yr ffael pecyn 1.go felly rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy defnyddio yr meddalwedd VI Mae hyn. Nawr mae angen i ni i mewnforio ar pecyn o S ac hefyd y pecyn i O blaen slaeth i O util. Nawr os ydyn yn achub y ffel ac wedyn unwaith eto os ydyn yn rhedeg ar un gorchymyn bore blaen Nawr, mae'n e'n dweud yn yr ffael dim un help.go mae gyda ni ar llyfrgelloedd neu y pecynnau FMT, OS ac hefyd EO, blaen slais EO util nad ydyn nhw wedi ei defnyddio. Felly, mae angen i ni i tynnu mas y rhain oddi wrth yr ffael fan yma i cadw y cod yn hollol y holl amser yn effeithlon ac nid yn defnyddio yr adnoddau pan nad ydyn nhw yn ei eisiau. Felly nawr os ydyn nhw eich y ffel ac unwaith eto yn awredig ar un gorchymyn, ydyn nhw'n yn gallu defnyddio y patrwm dim un seren fel hyn, i cynrychioli yr gweddill o'r enw o'r ffeil, sef hellobit.go. A dyna ni, nawr mae'r er rhaglen yn gweithio, mae gyda ni y gyntaf hellobit sydd yn cael ei allbynnu yn syml oddi wrth yr ffwythiant i argraffu y llinell. Ac wedyn mae gyda ni yr ail brawddeg, Helo Byd Unwaith Eto, sydd yn cael ei ysgrifennwyd i mewn yn y ffeil ac wedyn yn ei darllen oddi wrth y ffeil ac yn ei allblennu ar y sgrin. Nawr, os ydyn ni'n yn edrych unwaith eto ar y llinell 3, sef y datganiad i fewnforio ar pecyn un, dwi'n yn meddwl mae'r hyn ar y foment yn edrych yn ychydig yn dryslyd, oherwydd mae gyda ni uh, dau pecyn un, sef y pecyn un gyntaf ar gyfer yr prif pigell sydd yn cynnwys yr fel cortadiad sydd yn cynnwys y ffwythiant yn y Saesneg prif, sef yr un fan yma, sydd yn wirioneddol yr greddyn ar gyfer yr holl cwrdd-dyddiad, ac wedyn yn islaw yn yr is-cangen neu is-bregell o dano fe, mae gyda ni yr pecyn arall gyda'r enw pecyn un, felly dwi'n meddwl mae'n yn gwell i alenwi yr cyferiad ar gyfer yr greddyn neu yr prif gwastatlun o'r cod ar y brig i fod rhywbeth fel gredyn, sydd efallai yn ychydig yn fwy eglur, ac wedyn nawr os ydyn yn mynd yn ôl i'r ffael go.mod ac wedyn gwneud yr un peth fan yma i archwiliadau, mae'r er, plegell cyfredol, sef yr pegell y gwastatlun ar gyfer y grefyn ar y brig, fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg unwaith eto, y cymwysiad, dyna ni, mae'n dal yn gweithio. Nawr, os rydyn ni eisiau i creu yr ail becyn, er enghraifft, os ydyn ni'n yn dod yn mewn i'r bygell becyn 1, ac wedyn os ydyn ni'n yn golygu yr cod taddiad, ac wedyn os ydyn ni'n eisiau i galw ar yr a'r pecyn gyda'r yr enw pecyn doi ac wedyn i gwneud rhywbeth fel gwneud hyn unwaith eto fel hyn felly yr yna'n gallu mewn forio fe drwy defnyddio uh, dyganiad fel hyn er enghraifft enghraifft.com blaen slice

Ac wedyn yno fe, os ydyn yn creu y cortaddiad gyda'r yr fel enw pecyndoedd.go, ac wedyn os ydyn yn, yn mewnosod yr llinell i datganu y pecyn gyda'r enw pecyndoe, ac wedyn ar gyfer yr datganiad ar gyfer y mewnforio i mewnforio yr ffurfiodaeth neu y llyfrgell ar gyfer y fformat neu ffefrydaeth FMT ac wedyn nawr rydyn yn gallu gwneud yr ail ffwythiant gydag yr un enw, gwneud hyn, fel hyn, ac yno fe, rydyn yn gallu mewn o sort rhyw fath o neges fel Siwmai pawb, oddi wrth pecyn doi. Fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychyb y ffael, fel hyn, ac wedyn dychwelyd i'r peglell gorefin, ac unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn, Nawr mae'n gweithio. Yn gyntaf mae gyda ni yr Hello Byd oddi wrth yr pecyn 1 ac wedyn yr Hello Byd unwaith eto oddi wrth yr ffael ac wedyn y trydydd Siamai Pawb oddi wrth pecyn 2. Mae'r hyn yn cael ei galwyd oddi wrth y pecyn 2 sydd yn cael ei galwyd oddi wrth y pecyn 1. Felly os ydyn ni'n anrhedeg y gorchymyn coeden yn y Saesneg, Fel hyn, rydyn yn gallu gweld mae'r yr ddau pecyn, pecyn 1 a pecyn 2 ar yr un gwastad lun o bregell. Felly, beth sy'n digwydd yw, os ydyn ni'n yn edrych ar yr ffael go.mod, yn gyntaf, ydyn ni'n um, datganu yr tegell greddyn gyda'r uh, cyferiad enghraifft.com blaen slaes greddyn,

Mae'r hyn yr fel cotarddiad prif gyda'r yr enw Saesnig prif ar gyfer y pecyn ac wedyn mae'r hyn yn mewnforio yr pecyn gyda'r y cyfeiriad enghraifft.com blaen slaid gredyn blaen slaid pecyn 1 ac mae'n yn galw ar y ffwythiant gwneud hyn oddi wrth yr goddrych pecyn 1 nawr os ydyn yn edrych I mewn yn y ffâl cwtaddiad ar gyfer yr pecyn 1.go sydd yn ei leolwyd i mewn yn y is pregell pecyn 1. Mae'r hyn yn cael ei datganwyd fel y pecyn pecyn 1 ac mae'n mewnforio Ambell o llyfrgelloedd, sef yr FMT ar gyfer yr Profiadau, yr OS ar gyfer yr Gweithrediad Cefndrefn, y EO ar gyfer yr Mewnbyniad ac hefyd yr Allbyniad, sef yr ysgrifennu ac hefyd y darlleniad oddi wrth y ffeiliau, ac wedyn mae'n mewnforio Yr pecyn ddoe oddi wrth y cyfeiriad enghraifft dot com flaen slaes gredyn flaen slaes pecyn ddoe ac ar gyfer yr pecyn pecyn ddoe mae'n ein galw yr ffwythiant gyda'r yr enw gwneud hyn i mewn yn y ffwythiant gwneud hyn i mewn yn yr pecyn pecyn 1. Felly nawr os ydyn ni'n edrych ar yr cod taddiad i mewn yn yr pecyn ddoe,

oedd wrth pecyn dau. Felly, os yr yna unwaith eto yn rhedeg y uh, gorchymyn fawr o blaen, mae gyda ni ar y sgrin y gyntaf dwy linell oedd yw wrth yr pecyn pecyn un ac y trydedd linell oedd yw wrth y pecyn pecyn dau. A dyma sut i codio gyda'r pecynau union yn yr iaith rodlenni go. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saf a hwyl!